Fir Geld oder awer fir sech ze verwierklechen, schaffen ze goen? Do ass den Oder falsch. Am beschte wär et, et wär béides, dass ee geet fir sech ze verwierklechen an dobäi och nach säi Geld verdingt. Jo, e System vun der Aarbecht muss dat hikréien, e System vun der Aarbecht muss esou opgebaut sinn. D'Valeur vun der Aarbecht. Gouf elo haut vill driwwer geschwat. Déi ass a sech net ënnerschiddlech. Se gëtt zwar ënnerschiddlech bezuelt, mee all Aarbecht huet fir mech dee selwechte Stellewäert. Ob dat an engem bloe Uniform ass, ob dat herno Uelegflecken drop sinn, et ass net, datt wann een herno e Kostüm huet an eng Rolex, datt een dofir méi en héije Stellewäert huet. Bien au contraire, et ass d'Schaffe selwer, an et ass egal wéi en Job dass ee mécht, dass e wäertvoll ass an dass dat och dee Message wou een als Politik muss weiderginn. Dat ass och dee Message wou een an der Schoul vermësst. Dat sinn nämlech och Diskussiounen, wann een, zu menger Zäit kann ech mech nach gutt erënneren, Ech kommen aus enger Handwierksfamill. Dat an der Schoul ass ëmmer gëtt jo, oh dat ass jo Handwierk. Dat ass ëmmer esou e bësse méi erofgemeet ginn, op Lëtzebuergesch gesot. An ech hunn awer mat anere Jonke geschwat, ma dat ass haut nach esou, jo wann s de dann mol e bëssen deng Formatioune solls maachen, nach e bësse weider, an da meeschtens och nach d'Léierpersonal, Mol d'Menger net béis gemengt, well och wann ee mat hinnen herno schwätzt, se waren sech deemol guer net bewosst, orientéieren ee meeschtens op aner Beruffer, wou dann an der Schoul, an de Lycéeë scho gezielt gitt, datt en déi, ech wëll net soe méi wäertvoll, an awer dee Message derbäi ass, obwuel all Aarbecht, d'selwecht ass vu Botzfra, Spideeler bis, jo och Affekoten, Fonctionnairen, all Méigleches, jiddereen huet seng Daseinsberechtigung an eist Land, eis Welt géing net fonctionnéieren. Lo sinn awer déi eng Leit, déi gi fir hir Stonnen, an eng Stonn ass ëmmer eng Liewenszäit, well d'Liewenszäit ass endlech, Där gitt engem Patron, engem Staat elo, wou Der och ëmmer schafft, Är Liewenszäit, eppes ganz Wäertvolles. Déi eng ginn dofir bezuelt mat 15 Euro, déi aner mat 50, déi aner mat 200 Euro. D'Liewenszäit ass awer fir jiddereen endlech. An do sinn der Leit, déi ginn hir Liewenszäit, Mee et geet awer mat der Zäit vum Mount net méi duer, fir iwwer d'Ronnen ze kommen. Leit, déi schaffe ginn hei am Land, déi net genuch hunn, fir herno hir Famill ze ernären, fir an engem dinge Liewen ze liewen. An dat gesäit een. Ech mengen, d'Gemengepolitiker hei mierken, wéi den Office social ëmmer méi Demandë kritt vu Leit, déi schaffen, a vu Leit, déi iwwert dem Mindestloun leien. Mir kënne laang driwwer diskutéieren, wou ech direkt derfir sinn, de Mindestloun eropzesetzen, 100, 200, 300 Euro, mee et sinn déi Schichten driwwer, déi schonn neméi iwwert d'Ronne kommen. Schaffen an aarm sinn, dat huet e puer Grënn. Also Logement ass sécherlech ee vun deene gréissten. Et ass awer op där anerer Säit och bei ville Leit d'Steierlaascht, well iergend eng Kéier geet ee schaffen an et verdingt een e bësse méi, da kënnt direkt de Papa Staat an hëlt et op verschidden Ebenen erëm ewech. An dat wäert jo weidergoen d'nächst Joer, et wor da schonn ugekënnegt, dass e Cotisatiounen wäerten eropgoen, dat sinn erëm déi Äermste vun den Äermsten, déi wäerten eppes ewechgeholl kréien dann vun. Leit déi Steiere bezuelen, ech weess, de Mindestloun ass dës Kéier steierfräi gemeet ginn, eng laang Fuerderung, wou an der Chamber oft diskutéiert gouf, mee et sinn awer och vill Leit, déi driwwer leien, déi wäerten och elo betraff sinn, datt de Barème erëm net un den Index ugepasst gëtt. Dat heescht, d'Leit kréien eppes bäi, d'Regierung hëlt hinnen op där anerer Säit erëm ewech. Dat si Moossnamen, wou ee muss higoen an d'Leit schützen. Nieft dem Logement, nieft all deenen aner Käschte, jo, d'Alimentatioun, alles wat eropgaangen ass, muss een och kucken, dass de fiskale Pak erof geet, fir dass en d'Leit, déi moies opstinn, méi um Enn vum Mount hu vun hirer Aarbecht. Virdrun ass hei och ugeklonge mat de KI. Jo, et sinn och vill Leit, wou ee schwätzt, déi einfach Angscht hunn, dass se Jobbe maachen aktuell, déi herno d'KI wäert kënnen ersetzen, ob dat an engem Supermarché ass, ob dat an engem Büro ass. An dat ass eppes, wat een an Zukunft begleede muss. An et muss een och déi Fro stellen, wéi mir Piraten se och hei an der Pensiounsdiskussioun gestallt hunn, ob een net KI, eng Aart Robotertax, drop mécht, fir datt en och déi Modullen herno wäerte cotiséieren, well dat wäert eng ganz grouss Erausfuerderung ginn. Virdrun ass och ugeklongen. Iwwert d'Grondakommes, jo, also dat ass eng Idee, déi hunn d'Pirate vun der Grënnung un, s ass keng, wou mir hei zu Lëtzebuerg erfonnt hunn, esou éierlech sinn ech, dat ass d'europäesch Piraten, wou déi bruet hunn. Mir hu se e bëssen ëmgebaut op eng negativ Akommenssteier, déi da géing deementspriechend jidderengem ze gutt kommen, deen 18 Joer huet, an ënner 18 Joer wär et da gestaffelt, ech mengen et war 50 Prozent, an dee Montant misst een da kucken. Sécherlech ass dat eng. Pist, wou ee muss schwätzen, well op där anerer Säit, wann ee mat ville Leit schwätzt, si se an engem Alldagsstress gefaangen, tëschent moies d'Schmier maachen, d'Kanner schnell ofginn, meeschtens nach ofginn, ier d'Schoul op ass, da ginn se an d'Maison Relais um 7, da probéiert een nach op seng Aarbecht ze fueren, do verléiert een zwou Stonnen, dann ass een do, schnell Mëttegpaus an owes erëm heem, an da geet een d'Kanner um 7 Auer an d'Maison Relais sichen, an et huet een awer och näischt vun där wichteger Zäit matkritt, wou d'Kanner kleng sinn. Probéiert ee awer de Kanner hiert Méiglechst ze maachen an geet ee schaffen an kuckt een, dass um Enn vum Mount genuch iwwreg ass an trotzdeem huet een awer trotzdeem an deene 5 Deeg an der Woch seng Kanner net gesinn an dofir muss een och nach eng Kéier sech d'Fro stellen, ob dat sënnvoll ass, wann een dat op de Weekend wäert an Zukunft ausbauen, dass en d'Elteren och nach de Weekend hir Kanner net wäerte gesinn. Dofir ass fir eis e Grondakommes eigentlech och do de Wee. Mir haten dat och scho puermol gesot, dass déi Leit, déi keng Plaz an enger Maison relais hu kruten, aus wéinge Grënn och ëmmer, kinnten entschiedegt ginn an deementspriechend déi Stonne kinnten doheem mat de Kanner verbréngen. Och dat wär e Wee vun enger Grondakommes. Et ginn esou vill Punkten, wou ee muss hei am Land verbesseren, well et si vill Leit, wa se schaffe ginn, spiere se sech net gutt. An huele mer d'Gesondheetsberuffer, et war elo en Artikel am Essentiel, 28 Prozent hunn Depressiounen an de Gesondheetsberuffer. Ech mengen, dat sinn alles Punkten, déi sollten eis ze denke ginn. Mir sollten als Politik an Zukunft méi drop uechten, datt mer de Stellewäert vun der Aarbecht, méi héich halen an de Leit dofir hir Aarbecht méi einfach maachen an an Zukunft och wäerten erméiglechen, dass se vun hirer Aarbecht kënne gutt liewen. Merci.